nakugamba
hati noreeba Uganda ku yayetegyekire haija nihabaho empindahinduka omu byentambura omu byentambura kuruga omu mwanya kuza omu gundi noijuka egaari zaitu tukabanza aha ziri ezebigyere ezemiti za nyokuri twarugaho twaza aha za hero za bayuuni twabire turi aho haiza piki Habanza ama piki eyi babaire nibeta akataama bajaji. Bajaji kari akabire. Hati kutwarigira aho. Nyowe nkaba ntaka kasitoma ahabwokuba amaju gahagaze ahansi.
Ori nyamuringo omu nte ze manya. So hati um, bimwe aha byizire empindahinduka eyizire nebaho omu Uganda omu byentambura nashobora kweta transport hmm. ni okwija okwa piki okwiha abantu omu mwanya kubata omu gundi kandi ekabihamu eh, mbwenu eh, erikuhika buri hamwe. yaakora bizineesi, yaatunguura entaasya y'abantu, yaatwara abaana aha mashomero, education, nobu abapiiki aba nibatwara abaana baingi munonga aha mashomero, so nibasapotinga education, basapotinga eby'obuhingi n'oburiisa, n'abantu baihaho bakaruga omu matauni bakoobya nibaza omu matauni,
so eby'obuhingi n'oburiisa, nibatransipotinga eby'okurya, waaza nka kuraano ori hariya omu kasheeshe nooshanga piiki ziriho zireetsire eby'okurya by'abantu. Waaba ori nk'aha rwabwizi rwera aho omu kasheeshe ikumi n'emwe nooshanga piki ziine amate zikureetera abantu omu tawuni. So mbwenu piki n'ekintu kikuru munonga kandi n'empindahinduka ebaireho ei Uganda ereebire kuruga twetegyeka. Then hati haija TV West. TV West niitwe aha niho tutaahiremu tukagira ngu abantu aba aba bodaboda nibakora omurimo murungi munonga kandi omurimo muhango. Nk'oku waaba waahurira nibatwara abaana aha mashomero, Nibatwarira abantu eby'okurya, nibakora buri kimwe kyona, nibatwara abantu aha mirimo yaabo etari emwe n'emwe. So, itwe nka TV West nikiba nikitukwataho munonga okusiima abantu aba nainga shi okunyweza enkoragana yaitu nabo. Wakireeba? Ee, okunyweza enkoragana yaitu nabo. Ahabwo omu- etafaari nari shi omuganda omu rurimi rw'Orunyankore ogu bakuteeka aha ntunguuka y'amaka, aha ntunguuka y'endembo, aha ntunguuka y'eby'obwegyese, na n'aha aha butuura bw'abantu abu turikuba nitutuura nabo. So eizooba eryo erya Independence, itwe nka TV West twine ebintu bishatu bikuru munonga ebi turikuza kukora eizooba eryo. TV West na Radio West ebi turikuza kukora aha Independence Day. Omu kasheeshe kare munonga hariho eishomero rya gavumenti eri barikweta Bishop Stuart Primary School, erikushangwa omuri Mbarara City naryo waaba nooza Buremba ahansi ya yunivasite aho. Eishomero eri twine nituza kukorayo kampeyini ey'okubyara emiti y'ebijuma. Ahabw'enki nitubyara emiti y'ebijuma? Nitwenda kworeka eminyeeto nana abaana abato ngu okurinda amagara gaawe ni kikuru kandi nana okurinda obuhangwa bw'ensi ni kikuru. So aba Bishop Stuart Primary tweteebekaniise twakwatanisa nabo nituza kubyara emiti kinaana y'ebijuma, fruit trees, bo batebekanisa ahu turikuza kugibyara kandi ehururu egi n'ey'okwenda ngu tworeke abaana ngu nikirungi munonga okurya ebijuma okagira amagara marungi kandi nikirungi munonga okubyara emiti okagaruka okarinda obuhangwa bw'ensi. Egyo emikoro neija kuba eri aha Bishop Shwati Primary School omu bwire bw'akasheeshe kutandikana na shaaha ina. Then bwanyima twarugayo niho kuba twine omupiira gwaitu ogu turikuza kuzaana na n'abakuvuga bodaboda omuri Mbarara City bakwataniise aba North, aba South boona nituza kuba nituzaana nabo omupiira ogw'omukago. Tirikwenda bateere omuntu okuguru bakureebere omu mwanya nikujuureera ngu ahabw'okuba abandi nibeenda kutebagoora nainga shi baitu nitubaraganisa tikuza kuzaana tikuza kuzaana ahabw'okuba omupiira n'ogw'omukago. So niguza kuba guri aha Global High School erikushangwa omu tawuni. Abarikwijuka gye mbarira ahabiri harimu mbarira seeka eya kare omu biziiba eby'Abahindi aho reero ekishayi ekiifu ekyo yebare yebare. Aho omupiira niho guraabe guri kandi ekindi ekyafaayo ky'omupiira ogu niguza kuba nigworekwa butunu aha TV West.
Eeh so mbwenu abahagizi abarikabaare, abahagizi abari Tooro, Abari kwonka abari mbarra imwe tikwenda muze aha TV aa abo ninyenda ngu mwije. Nabwe nabanza rwafa nabasa kutemba baije ha hataho nomanya eizoba eri eizoba ryamani munonga so abantu abari mbarra tikwenda ngu mutekeho TV TV neza abantu abari Dubai abariyo nibarebera aha new vision app yaitu TV neza abantu abari Toro neza abantu abari kabale abari mbarra okutahamu nibusha. Mureebeke ngu mwija, mwayereeba omupiira ogu, naimwe babareeba aha tiivi, kozi kamera niziza kuba ziri aha kishaayi, ee, babareeba aha tiivi, a turikushemererwa na n'abavugi baitu ba boda. Then of course twaheza kuruga aho omu mwabazyo nituza kushuuma aha Da Cave Bar, ahi kandi aba Da Cave Bar nabo batebekaniise okushemeza abantu baitu abo abu twasiiba nabo aba boda boda na n'abandi boona abahagizi baitu, ahi kushemererwa nabo na na Live Band n'abeshongozi kandi nabo kutaahamu n'okwa busha. Wakireeba? So mbwenu oku- okwetegyeka TV West nikwo yaakureeta n'amatwengye omuri Mbarara nikwo erikuza kugyenda. Kandi of course omu kwetegyeka okwo omu kutebeekanisa ebi byona tube twine ba partners baitu, abantu abatuhwereireho nari shi nka ba sponsor na partners abahwereire kureka ngu ekintu kyagyenda omu maisho. Niho twiniire aba GBK,

Okwija mukereebera omupiira ogwo ogurikuza kuba guri ogw'omukago ahagati y'abakozi ba TV na Radio, abantu abo ab'okukunda, ba Mushana, ba Bisinsiino, ba Patton Guresi, boona ba Vincent Mujurizi, boona abu otakareebaga abakozi ba TV West kureba bu, kubareeba butunu. Nibamara kutuba kuza aha TV babanza babataho make-up naki naki. So ija obereebere na n'ogu Kenneth ow'okuhurira aha Radio, iwe otakamureebaga, omushaija ni muraingwa naakoma nka kuri. So abantu abo boona abu otakabareebaga, Busa obwa ntaama. Eizooba niryo eryo, shotooka mporampora, oizire aha kishaayi okutaahamu n'obu oshaatagire owakugambaho, oyemerere aha nshonda emwe, oreebeke ngu kandi waareeba waaroorera ebirikugyenda omu maisho. Yaba eminekye. Omukuru Omukuuru naakwakiira.
Eh, ninye naakira. Ah, webare aha ehurura egyo. Amaziina babanze bakumanye. Ah, amaziina, omushe owu mwine aha ni Bahati Alex, kandi naija ahabwa Tumusiime New Motorcycles, beitu nituguza epiki ahaku baba bagambire ngu TV West na Radio West bakuba nibazaana naba boda boda hati itwe niitwe aba boda boda abakubaguza piki ezo kandi nitushangwa omu town ya Mbarara amahembe gente henyini aho ahari Barya mall niho tukushangwa. Omukuru wa boda nakwa ki? Chairman. Niinye nakira sebo. Omwami Kenneth nanye nashemererwa. Manager Santana webare. Kushutama naitwe omu situdiyo omu. Amaziina nituri ahabwa Elisita Raubeni, Chairperson w'abavugi ba bodaboda zoona eziri omuri Mbarara City South Division. Kandi siteegi yangye neeshangwa hariya ahansi. Kwonka nyine okukunda, nyine okushemererwa ahabw'enkwatanisa ya TV na Radio West ahagati yaanyu na na bodaboda yaitu.
Ninshemererwa munonga okureeba ngu TV West na Radio West okubaasa kwijuka bodaboda mukagyesya haihi manya abandi tibakukimanya station ezindi tizikukimanya kwonka management egi tubasiimira kimwe kandi muri abantu barungi na twababuga n'omu muhanda na twaba nitubareeta aha aha studio ahu TV West na Radio West ahu biri mwine emicwe mirungi nimwa advisinga nimukunda abantu

omu kwetunguura, omu kutunga emirimo, oyihireho challenge ezimazire z'okumanya of course, hariho omujwani wangye nangamba eryo eizooba wangye ati hati kwonka nomanya Kenya ki okwiba okwiba kwa boda boda omu town omu kweyongyeire, ezo nizo ni challenge z'okwaza noza nozimanya, so kwonka waaba noreeba achi achievements za boda boda industry. Hati omwami Kenneth webare. Ninka okugira ngu ni boda boda tibakwenda ngu bakihurire ngu boda boda neyo yaaba first byatwara first priority okuhereza abantu emirimo nosha haine ebikirikuteganisa kwonka right now boda boda ehaire abantu emirimo yashomesesa abaana yakuza abantu omu micwe n'omu mitwarize mbwenu for sure nitutwara ogw'okubanza kwonka nibakituryamu orukwe wewawo challenge zirimu kandi mpango Challenge y'okubanza n'okututeera enyondo. Challenge eya kabiri twagura piki tutakwebaasa gye aha rooni haza piki kwe kwija aha rooni eyizire ahaiguru. Hati oshanga nikiba nagishashura obundi natwara piki ya rooni emyaka ebiri. Nikiba nagishashura omu mwaka gumwe bagiibe. Kandi ku baragiibe obundi companies ezirikutuheereza tikwenda kukimanya, n'erya business. Mbwenu omuri ekyo nkaabaire ninshaba nk'oku TV West na Radio West zaakubaasa kwijuka ngu bodaboda twine omugasho. Niimwe companies ezikugaba za looni. One, nitusharira aha mishoro, nitusharira aha sente, mwongyere mukwatanise naitwe, abantu ebi twine omu bodaboda tibashuma, kwonka noora omuntu yaabateekaho eky'okugira ngu nibo bagyeihire. Kwonka abashuma bari aha bajwire amaisho. Nobu ndi aho omu studio nimba nimpurira ekitima nikiterana mbwenu ndikugira ngu mwine omusirikare. Otherwise nkaabire nintensa aho omu radio nshobora ku checkinga aha piki yangye. Kwonka ahabwa management nungi nooreeba imwe mwine omusirikare. Challenges ni nyingi. Omukuru Baba Tumusiime, baba nga babaire bagizeeho Bahati Alex. Bahati Alex. Reba ngizi zirimu ezo companies nizo zikuheza zikakugaruka zika. Noreba mutamu tracking device. Niyo mukuheza abakuha te twatya Uganda 62 nikiba nikimanyisa ngu tushemeye kukiryaringa. Hmm, hati nkutwa kakutwa sectinga nkoku manager sectinge boda boda. Tushemeye kwihamu challenges ezimwe na zimwe. Bazize companies ezimwe kuzikuheza ziraba enyuma zibanza zatwara piki ezo.
Webare omwami kenesi ekibuzo ekiwambuza tinkakugira ngu eshaaha egi nyine kampani emwe eyinkumanya erikubaasa kukora ekintu nkekyo kwonka nanye nakihuriireho abamwe barikukigamba barikuha ekizaampo ya kampani emwe barikugira ngu ku erikuha piki yatsigara noza kugimarayo ngu piki egi ebura. So baitu nibateekateeka ngu either nibo barikugitwara nainga n'abandi abarikugitwara. Kwonka nyowe nkaanye tinkagira nti kampani egi kandi ei twita emitwarize yaitu, mazima tinkaamya ngu nitubaasa kukora ekintu nk'ekyo. Ahakuba itwe nituba nituheereza abantu ngu batunguuke, oraatwara ey'eibanja yaagaruka ogwakabiri abe naagura kaashi. Hati waashanga kandi noomuheereza orikumuteera aha mutwe?

Aba cool sounds niba kusetinga kare ebyoma byabo nitwe nituza kuba turiho okwosa omukasheje munonga nituza kuba turi Bishop Stuart Primary School turi kubyara emiti na na management eri kwebembera ishomero erya Bishop Stuart Primary School
eshaha ina program yitu eya Bishop Stuart neya shaha ina kubyara emiti tukaheza nabo tukaganiraho nabo nibenda kwetaho nabo abazaire kugira ngu bagyezeho kugira ebi bagambaho na na abantu babo rero twaruga aho Kandi nituza kuba nitwija kunu mbarira omu city henyine turikuza aha mupiira. Omupiira ogu gwenyine niguza kuba referee Furembe naza kugiteera shaaha ikumi ninga ikumi n'ekicweka reero omupiira nigugyenda omu maisho nitureeba araateere goolo nyingi nk'oku omwami Rauben oku yaayabagambiire ngu batwetebekanisiize. Of course Rauben niwe chairman wa boda boda riders aba Mbarara City City South so noreeba ngu mobilization tugikozire gye munonga kandi boona nitubatamu ekitiinisa ahi bari boona as long as waaba noovuga piki ori omuri Mbarara City okimanye ngu ori omuntu waitu Eh, ori omuntu wa Team West. Eh, eh, eh, eh, eh, bari aha DPC yagishukaho omukono eri izooba omu mwazyo naaba mwine Eh, DPC yagishukaho omukono Piki niziza kuba ziri safe baine ekishaayi abambarira aba Global High School baine ekishaayi so you drive in na piki yaawe then ogipakinga ahaiguru nk'ahu barikukira kuzanira volleyball so aho niyo eraabe eri parking reero hati iwe oshuuma oshuuma nkahi oshuuma omu kishaayi kwonka piki obe noogimanya Twende omuntu obe nomanya piki yaawe kugira ngu otakaabaho kutwara ezitari yaawe. Kandi atakareka ekishumuuzi omuri piki. Aha. So hariho geeti kandi nihaija kuba hariho omukuumi, tihariho muntu akushohoza piki atari owaagitaasyamu. Aha. So ebyo nibwo niyo ntebeekanisa ei twineho kandi omukooro nk'oku naanabagambire niguza kuba nigworekwa live. Aha ndoozi aha TV west. Iwe ori omuri mbarira, nyabura we, otataho TV, iwe tambura oije oyereebere n'amaisho gaawe. Ahabw'okuba abantu baba nikyenda obareebese amaisho bamanye nka Kenneth. Iwe orareebire omushaija orikuba naaza buri nju yoona ei arikuza kutaahamu, ne- na- aba nibakora omwango naateekwa kwinamamu. Omuntu ogwo oramureebireho. So neeza kuba eri chance yaawe kwija okeereebera Kenneth ou ndiyo ningamba nawe aha. Kandi omuntu owa hostingire president Yoweri Museveni
obwa atayaya kunuya niwe muntu owa muhostingire kandi nabwe tukaba tumwine live both on radio and TV manya ori owe byafayo mani wabandize tihariho ndizo arakikoza aha live no kukikora live kukikora both on radio and TV kandi kiri live exactly konka yebare abariyo kwa baturukize mwije munyirebere then bwanyuma mpira Banywanyi b'emipiira nituza aha Da Cave Bar batebeekaniseho Live Band, baine band nungi kuruga Kampala kandi okutahamu n'okwa busha. Twaruga aha mupiira n'okushuuma oti Cave eri haihi munonga nootambura hoona ebigyere oshuuma. Waaruga aha mupiira nooshuuma oti hika nooza aha Da Cave Bar oreebe entebeekanisa ei batwiniireho hati ebintu bigyende omu mugisha. Mbwenu na twena nitugambira ow'ekitiinisa munywani wangye Laban Kanywa.

Nangwa byakubaire biri bingi kwonka nyowe wanshabire kimwe kanga mbe kimwe.
Nimbanza n'okukunga aba bodaboda twena. Kwonka n'aba South Aba- n'aba North nibaija or wait ni nini Ganozi? Yes, nibaza kwija. South yoona baije bahagire kusita- No, kusita yoona. niinyeta mbarira city yoona. Okay. Aha town mba ningiita North and South South. divisions. Mm. Ekindi Aba manager ahantu tihari nobu bakuba bisingire abantu bari eager kwija na munonga aba boda boda Rwampara bari ready kwija na neibanda ka nibenda kurugayo haza eibanda niho nkuzaarwa bari ready kurugayo ahakuba nyowe neyi twagiire aha TV omu ihangwe amasimu natungire mingi mbwenu ninyeta abantu abatwehinguririze nobu zakuba za Masaka Lyantonde mwije. Tuzaane na Radio West na TV West kandi ninyeta buri omwe omushaija, omukazi nangwa ati imwe mwena. Ah, Omwami Kenneth na ninyenda nyeteho ba- bakama bangye ninza kutandikira hariho nareeba omwine mpaka sebo nitukwegomba ngu oburo kandi ninyesiga nyowe ninkuremeraho ahabw'enshonga ki ndikuremeraho nokimanya mwine mpaka ho nareeba o- Ekyakane
nyeta ba Rita, nyeta ba councillors ba Muceeri, ba Tigefeera, mukama wangye Jomo Mugabe aha eizooba erya kibanza emikoro ehi eraabe eri gihindure tukwatanise n'aba TV West n'aba Radio West tubaase kubaagura obwo.
Mwebare aha kigambo kyangye kya muheru, naanye ninkubaga, nikwo ndikubeeta. ngu mwije aha ebiro mwenda tuze omu kishaayi turorere omupiira kandi omupiira oguraabe guri gye munonga kandi itwe nk'oku naanibagambira ngu itwe nituguza piki obuheereza buriho tuza kuba turihwera n'eizooba eryo waaba nooda piki nituza kukuhandiika waaba orikwenda nk'eya rooni waija oine mitwaro nshanju n'etaano n'abeema babiri eizooba eryo nituza kukuheereza piki noogyenda nayo. Na waaba noreeba cash infact titwakutaho ne display yaazo nokwija buja egi boxers nizakuba ziriho aho izooba eryo.
Itwe of course ninsiima Kenneth yebare munonga naiwe kututayayisa yebare nokukora omurimo murungi gukuhitsya ekitinisa ninsiima abantu abutukora nabo na nokupushinga egi campaign nka Andrew Tushabe ari aha digital platforms social media Katusabe Gerald orikumobilizinga abazaani na za training zoona Na na tiimu yoona, buri omwe weena ow'erikukwataho, na ba chairmen ba boda boda haza oku bariyo nibamobilizinga omu byanga bitari bimwe na bimwe, na n'abavugi ba piki boona ahi bari, nimbasiima, nimbakunda kandi nitubendeza okukora emirimo yaabo omu buteeka. Niturikogonaizinga itafaari nari shi omuganda ogu barikuteeka aha ntunguuka y'eihanga, aha ntunguuka y'orurembo nka Mbarara. Ebyo byona nitubimanya kandi nitubibasiimira kandi nitubaraganisa Nitwija kuguma nitukwatanisa nabo okureebeka ngu twabaasa kuhindura ensi yaitu twagiiha omu mwanya ogu erimu, twagiteeka omu mwanya ogundi kandi omurungi. Radio West Uganda Katonyeza ebigaba mpurire kandi ebi byona nituba nitugire ngu Happy Birthday Uganda. Uganda eza kuhitsya emyaka nkaaga n'ebiri kuruga obu eyetwara ninga shi obu eyetegyeka orukumi orwenda nkaaga n'ebiri. So mbwenu really nituza kuba nitwesiima nituza kuba nitushemererwa kandi nk'oku manager yaagamba na bagyenzi be aba, Twena nitubaasa kuba tukyejumbiiremu ahabw'okuba eki n'ekintu kyaitu ky'Abanya-Uganda. So mwije mbarire eki kiraabe kiriyo, noza kuba nookireeba. Abandeebire aha tiivi ya Andrew, mwije mundeebere n'aha kishaayi ebiro mwenda by'okwezi okwa ikumi aha Independence Day. Mutakaarigaho, ka tugarukye.